טעיפ נאמבער טו אינטערוויו וויט וויט מארטין לעבעוויטץ סעפטעמבער טוועלפט ניינטין ניינטי סעווען. יא. אזוי ווי ער האט מיך געפירט מיט די גאן און זעמיר געקומען דארט לעבן צובראכענעם הויז האב איך א שפרינג געגעבן אריין אין הויז און ער איז מיר נאכגעלאפן מיט די גאן און איך האב געכאפט א שטיק האלץ און כ'האב אים געבן איבערן קאפ און כ'האב אים געהארגעט. א שכן, טאטע איז א שכן, און איך בין נאכגעלאפן צום טאטע, זאג איך, טאטע איך האב געהארגעט נאצי'ן, נאצי האט ער געהייסן, און איך האב אנעים געגעבן דעם זשעקעט פונעם טאטע און בין אנטלאפן קיין יאסי, ווייל איך האב דא דא האב איך געוואוסט ער וועט מיך באלד זוכן, אנטלאפן קיין יאסענע און קום אהיים זאגט מיר די ווייב, אה ס'איז געקומען אן איינרוף איך דארף גיין אין מונקאטאווער.

מען האט גערופן צו דער אונגארישע לעיבאר ארבעטס
וואו האט מען אייך געהייסן זיך מעלדן? אין גאנצקירכן אין אבא אוי סענטער. וואו איז דאס? אונגאריש אין אונגארן. אין אונגארן אבא. אבא אוי סענטער.

און פון דארט האבן זיי אונז אוועקגעשיקט אויף ראמעיניע ארבעטן. דאס איז געווען יארע פערציג. יא. ווען איר זענט אנגעקומען אין אבאסאנטא, Obausanta, וואו האט מען אייך גענומען? וואס פאר א פלאץ זענט איר געווען? דארט האט מען נאר צוזאמגענומען די מענטשן און אוועקגעשיקט צו דער ארבעט. איר האט געהאט א יוניפארם? נאר גארנישט. און ווער האט אייך, ווער האט איז געווען דער איבערפירער, דער אויפערסיער? אונגארישע דארטנער. האט ער עמיצן געקענט? זענט איר געווען מיט פריינט? נאר האט ער קיינער קיין.
קענען. מען האט צאם גענומען און אוועק געשיקט צו דער ארבעט. וואו האט מען אייך געשיקט אין רומעניע?
קיש ווערדאן, קליין ווערדאן. ווערדאן. און וואס פאר א פלאץ איז דאס געווען?
אויך ראמעניע, אויך דא א דערפלעך. און וואס האט איר דארטן געטון? דארט האבן מיר געגראבן, ארויסגענומען קעיבלס וואס מען האט אנגעלייגט אין דער ערד, טיף אין דער ערד, פארן קריג, האבן מיר אונז ארויסגעגראבן און ארויסגענומען די קעיבלס. האבן מיר אפגעארבעט דארטן ביז דעצעמבער.
דעצעמבער נײַנצן. פארי.
און וואו האט איר דארטן געוואוינט? וואו האט מען אייך געהאלטן? אין א קאלכאז', אין א באראק. אין א באראק?
יא. וויפיל זענט איר געווען? א פאר הונדערט.
און פון וואנען זענען אלע געקומען? אלע וואס מען האט איינגערופן אזוי. יא, אבער פון וואנען?
איר זענט געקומען פון יאסינע, און די אנדערע? פון יעדן דארף ווי מען האט גערופן. איר האט עמיצן געקענט?

אין א קאלכאז אין א באראק. אויף א בעט מען האט זיך געגעבן. ווי א בעט? גארנישט.
אין באראק אויפן. אויף די פלאר אביסל שטרוי אביסל. און עסן? עסן האט מען איינמאל אין טאג האבן מיר באקומען צוועלף מענטשן א ברויט, א לעבל ברויט פון א קילא, צוועלף מענטשן, און אויף די נאכט האט מען געגעבן אביסל זופ, און דערנאך האט מען דעם צווייטן טאג. אויסגערופן, פינף הונדערט מענטשן דארפן האבן צו דער ארבעט, און ווער ס'וועט זיך מעלדן וואלונטיר וועט באקומען דאפלט. האב איך מיך געמאלדן אין דעם רוועגע, און דארט האב איך מיך באקאנט מיט מאשקאוויטש, און מיר האבן באקומען אז אויב מ'האט געגעבן צוועלף מענטשן א ברויט, האט מען אונז געגעבן פאר זעקס מענטשן א. און דארט האט מען געארבעט און מען איז געשטארבן און דארט און פון דארט האט מען אונז וואס איז שוין געווען ענדע פֿערציק און יאר פאר איוואן ענדע פֿערציק און דעצעמבער האט מען אונז באפרייט אהיים געשיקט יעדער קען גיין אהיים און מען אהיים געקומען און צווייטן טאג האט מען שוין גערופן צוריק קיין אבוי סאנטא אינעם צווייטן טאג האבן זיי אונז אוועקגעשיקט צו דער ארבעט יאסינא, דאס איז געווען די פאליש-טשעכאסלאוואקיע בארדער, און דארט האבן מיר געגראבן פאר'ן מיליטער שוטצן גראבן, און ביי. אַוגוסט, סעפּטעמבער, נײַן, בײַ זשולײ, אַוגוסט, האָט מען אונדז גענומען פֿון דאָרטן אױף רוסלאַנד, אַריבערגעגאַן די גרענעץ אױף פּױלן, און דאָרט האָבן שױן געװען די דײַטשן מיט די רוסן, מיט די אונגאַרן, און פֿון דאָרט האָט מען אונדז געפֿירט, אַרבעטנדיקערהײט אַלס גאַרבעט, און געגאַן ביז מינסק,

פאר איוואן זעמער אנגעקומען אויף מינסק, אויף מינסק, און דארט האמער געארבעט, דארט איז געווען אין אין דעצעמבער איז געווען דארטן פארטי פייוו דעגריס בעלאו זירא, און אונז האמער געארבעט. ארויס די גאנצע ארבעט, און דארט האט מען אונז צוטיילט, זעמער געווען אפאר טויזנט ארבייטער, האט מען האט מען צוטיילט, האלב זענען געבליבן אין מינסק, און האלב האט מען גענומען אויף סטאלינגראד, די דייטשן האבן געוואלט ארומריקן מאסקווע, האבן זיי געוואלט נעמען מאסקווע, דארט איז געווען נישט ווייט, ביי טווענטי טערטי מיילס טו מאסקווע.
וואו זענט איר געווען? אין מינסק? אונז זעמיר געבליבן אין מינסק. איך בין צוגעטיילט געווארן אין מינסק. די וואס זענען אוועקגעגאנגען אויף סטאלינגראד האבן דעם נאכדעם די פארטיזאנער ארומגערינגלט און עס געווען ביי א האלב מיליאן דייטשן און אפאר טויזנט ארבייטער אידן און צוריק, יענע האבן נישט געקאנט גיין צוריק, יענס האט מען אלע אויסגעהארגעט, קיין איינער איז נישט געבליבן.

אדער געגאנגען קיין מינץ? האט איר געהאט קאנטאקט מיט אייער פרוי, מיט די קינדער? נאר גארנישט.
גארנישט. פייוו יער, נאטינג. גאר. מיר האמער נישט געוואוסט, מיר האמער אפילו נישט געוואוסט אז מ'האט סיי אוועקגענומען.
זענט איר אמאל געווען קראנק אין דער צייט ווען איר זענט געגאנגען קיין מינץ? נאו. נאו.

און ווער ס'האט נישט געטויגט שוין אינגאנצן ארבעטן האט מען געשאסן און מ'האט און ס'איז געווען דארטן א זאנדערקאמאנדא האבן זיי געהייסן, איך בין אויך געווען אין די זאנדערקאמאנדא וואס מ'האט צוזאמגענומען די טויטע. יא און וואס וואו פלעגט מען זיי באגראבן?
וואו די וואו די מענטשן זענען ארויסגעגאנגען ארבעטן האט מען די ארבעט איז געווען נאר

א סדר, א חומש, טלית, תפילין, אלעס זאל זיין אין גאבעדזש. מארגן פרי העט מען טשעקן ביי וועמען מען העט עפעס טרעפן, שיסט מען. ווערט געשאסן. איך האב מיינע נישט אוועקגעווארפן ווייל איך האב געשוואוירן פאר מיין טאטע אז כ'על אים נישט אוועקווארפן. כ'האב אויך געהאט איין טבילה אין איין טאש, איין טבילה אין צווייטע טאש, ארומגעטראגן פינף יאר. כ'האב איבעריג געבעטן דעם זשעקעט, אבער דער טרעלינער האט איבעריג גענומען זשעקעטס, זשעקעטס מיט הויזן, מיט העמד, דאס איז געווען גענוג, מען האט אראפגענומען פון א טויטן און מען האט אנגעטון, קיין וואשן, קיין קלינען, גארנישט. זיי האבן נישט געגעבן קיין קליידונג? גארנישט. מען האט אראפגענומען פון א טויטן מען האט אנגעטון, אז מען האט געזען א טויטער ליגט מיט א גוטן זשעקעט, האט מען אויך גענומען און אנגעטון.
האט מען געהאלפן די וועלכע האבן זיך נישט געקענט העלפן, וועלכע זענען געווען קראנק, די אנדערע אידן. קיין שום העלפן, ס'איז נישט געווען ווער זאל העלפן, ווער איז געווען קראנק האט מען געשלאפן, באגראבן, דעטס אלל. וועגן וואס האט מען גערעדט? ווטע? וועגן וואס האט מען גערעדט ביינאכט? גארנישט, מען האט גערעדט, מען האט געארבעט און דעטס אלל, מען האט גארנישט געוואוסט,

איז געווען איבעררייך אין מינסק, אונגארן אדער? אונגארן מיט די דייטשן, מינסק איז שוין געווען די דייטשן אויך.
האט איר געהא, וואס האט אייך געהאלפן איבערקומען די שווערע צייטן?
צוועלף מענטשן א קילא ברויט א טאג. יא, אבער וואס האט אייך געהאלפן? פון איר זאלט ווערן שטארקער, איר זאלט קענען איבערקומען אלע צרות. גארנישט האט דארט נישט געשפילט קיין ראלע, און די וועלט האט נישט געקאנט, א קאל אין קאפ און באגראבן און פארטיג. איך בין געווען א, עס האט געהייסן, זאנדער קאמאנדא, וואס אונז האט מען באקומען אביסל עסן, אונז האמיר צוזאמגעקליבן פון די גאס און געווען טויטע אין אלע זייטן, האמיר זיי צוזאמגעקליבן און באגראבן. אויב
איז עמיצער געווען א פירער דארטן, האט עמיצער געווען דער שטארקער פירער צווישן אייך? וואס? נישטא קיין שום פירער. אז ס'איז געווען אפאר אונגארן צו דייטשן איבער אונז. אבער אין אייער גרופע פון די וועלכע האבן געארבעט

אבער אזוי איז נישט. מען האט דאך געטיילט א ברויט פון צוויי, א קילא ברויט פאר צוועלף מענטשן, און דער האט זיך געפייעט אויב דער האט מער און דער האט ווייניגער, אבער אזוי ווייט האט נישט געווען. איז עמיצער אמאל אנטלאפן? ווי?
איז עמיצער אמאל אנטלאפן? ס'איז נישט געווען ווען.
ווי? האט מען אמאל געשטראפט עמיצן? ווי אזוי האט מען געשטראפט? געשטראפט?
יא.
נאט גוד, נאט ב. געב מיר א קאל אין קאפ, פארטיג. מען האט געשלאגן? מען האט געשלאגן, באדרארעט. ווי אזוי?
מען האט געשלאגן מיט מיט שטעקענעס, מיט מיט קאן האבן זיי געשלאגן, מען האט נישט געקאנט ארבעטן, האט מען געבן א קאל,

צוויי ווידעא'ן. ווי אזוי איז געווען די באציאונג צווישן די אידן און די ציגיינער? דאס אלעס, ארבייטער, אלעס צוזאמען, ס'איז נישט געווען קיין שום אינטערעס. און ווער האט באגראבן ציגיינער? איר, די זאנדערקאמאנדע אויך? דאס אלעס די זאנדערקאמאנדע. אונז זעמער געווען אפאר הונדערט, אונז האמער געהאט אזא אויפשריפט.

אמאל אוועקגעלאפן פון. ס'נישט געווען ווען, נישט געווען ווי צו לויפן. נישט געווען ווי צו לויפן. האט איר געוואוסט וואס עס טוט זיך אין דער מלחמה, אין דעם קריג? וואס, ווער געווינט, צו די רוסן געווינען אדער די דייטשן געווינען? די רוסן האבן געטריבן פון הינטן מיט די פארטיזאנער.
האט איר געהאט קאנטאקט מיט די פארטיזאנער?
אזוי קאנטאקט נישט, אין יארע צוויי און פֿערציק אָ פּ, אונז זעמער געווען באזונדערע געמיינדע, זעמער אריינגעקומען צו א גוי בעטן עפּעס עסן, א ביסל עסן, זעמער נאָך הונגעריג, און דאָרט האָמער געטראָפן צוויי יונגע בויס, האָמער געזען צוויי געזונטע בויער, פרעגן מיר זיי אפשר קענט איר אונז קאָנטאַקטן מיט דעם, אונז ווילמער אַנטלויפן צו די פּאַרטיזאַנער, זאָגט ער קומטס אריין מאָרגן אויפדערנאַכט. זעמער אריין כמארגן אויף די נאכט האמער געטראפן פיר געזונטע בויעס מיט אויטאמאטן, ביקסן, איר ווילט גיין צו די פארטיזאנער? יא! אבער זיי מ'האט נישט גענומען נאר מיט נו ווער ס'האט געהאט א גאן, נו א גאן, קיינער האט נישט געקאנט האבן קיין גאן, אבער אונז זעמער געווען איך מיט די מאשקאוויטשן, אונז האמער געקאנט רעדן אונגאריש, דייטש, און אוקרייניש,

געפאנגענע דייטשן אין אונגארן און די דייטשן האבן געהאט געפאנגענע אוקריינער זעמער אונז ארום געגאן אונז זעמער געווען מיט די אויסזייען און מ'האט אויסגעטויטשט. מיט אייך אויך אויסגעטויטשט?
ניין מיך האט מען גענומען אזוי אבער אונז האמער אויסגעטויטשט מ'האט אוועק געקאנט אוועק געבן צען צוואנציג דייטשן פאר איין אוקריינער אונז האמער אויסגעטויטשט. אונז האבן געקאנט רעדן מיט אים, האבן זיי אונז אנגענומען אין יארע אין אין יא אין צוויי און פֿערציק ביי זעמער געווען ביי צען מאנאטן מיט די אין די פארטיזאנער און אונז האבן געקעמפט אקעגן די אוקריינע די פארטיזאנער האבן געקעמפט אקעגן די דייטשן און און אונז האבן נישט געוויסט אז ביהיינד אונז איז דא דייטשן, און ס'וועלן גיין היינט אונז קענטער מיט די, און דערווייל ביהיינד אונז איז געווען צוואנציג טויזנט דייטשן, און זיי האבן אונז ארום געסירקלט, און זיי האבן אלעס, פלוצלינג זיי אונז האבן אריבער געגאן א וואסער, אונז האבן געהאט אין קאנטאקט מיט די רוסן, אונז האבן געהאט רעדיא סענדינג, האבן זיי אונז געהייסן אריבער גיין דארט איז געווען א גרויסע בריק, א מייל לאנג א ברידזש, האבן זיי אונז געהייסן אריבערגיין די ברידזש, מען זאל פארנעמען די בריק, ווייל טאמער זיי האבן אויפרייסן די בריק און דערויסן נישט קענען גיין, נעמען אפאר, אונז זעמער אריבערגעגאנגען ווייט איבערן וואסער, זעמער אריבערגעקומען, האמער געהאט אכט קליינע טאנקלעך. פונקטן. ווען זיי זענען צוגעקומען צו די בריק, דארט איז געווען ערשט צען פופצן דייטשן וואס זיי האבן געהיט, און אונז האבן ער געהארגעט די פאר דייטשן, און אונז האבן האבן צו וויסן געגעבן די רוסן נאמער די בריק, און אונז האבן מיר נישט געוואוסט אז אויף יענע דארט די בריק איז נאך דא צוואנציג טויזנט דייטשן. און ס'האבן דאס נישט געוואוסט, און דערווייל זענען געקומען צוויי קליינע עראפלאנלעכערן איבער אונז, און זיי האבן באמבארדירט, און די רוסן האבן געשוואוירן פאר די קאמאן פאר די רוסן אז לעבעדיגע הייל גוט זיך, טאר זיך קיינער נישט אונטערגעבן. אונז האבן מיר זיי אבער אנגעמאכט, אונז זעמיר געווען א צוויי הונדערט אידן, אונז האבן מיר זיך באהאלטן אין די באמבארדירטע הייזער, און זיי האבן געקעמפט אויף אה, אפאר שעה צו אפאר טאג, אלעס אויסגעהארגעט. און אטום איז מען געגאנגען די דייטשן מיט די אידן אפלערנען וואס מען האט אנגעמאכט, און זיי האבן אריינגעגאנגען צווישן זיי, און געווען צוריק צוריק אין מונקא טאווערן. און זעמער געגאנגען מיט זיי ביז זשיטאמיר. אה, וויפיל אידן זענען געווען אין די פארטיזאנער?

און וואו האט מען אייך דארטן געהאלטן? דארט האט מען געגראבן, אוי געגראבן גריבער אקעגן די רוסן, דארט זעמער געווען א גאנצן פרי תרי, א גאנץ יאר, און דארט האט מען אונז געגעבן קארטלעך צו שרייבן אהיים, איך האב נאך געשריבן פארן טאטע, האבן מיר נישט געטארט שרייבן ווי מ'איז וואו עס מ'איז, מ'האט נאר געשריבן פארן טאטע, איך לעב, איך בין געזונט, דעטס אלל.

אין איין קלאס, אריין. אבער אין איין באראק די גאנצע צייט? נישט אין איין באראק, איז געווען א פאר טויזנט מענטשן. זענט איר געווען אין דעם זעלבן באראק די גאנצע נײַנצן דרײַ און פֿערציק?
ניין, ס'איז געשטארבן יעדע וואך, קען שטארבן אין באראק, אין באראק, ביי טו טרי הונדערט. און אונז האמיר זיי באגראבן. איר זיינט געווען נאך אלץ אין סאנדער-קאמאנדא? יא, אזוי ווי ס'איז געווען אין וויין עיקר האט מען צוגעברענגט, האבן די דייטשן צוגעברענגט פרישע, און דארט האמיר געארבעט, און דארט איז געשריבן יעדן מאנאט האט מען באקומען א קארטל אויף אונז, איך בין געזונט און איך פיל גוט, נישט מער. ס'איז א געדרוקט קארטל, מ'האט נאר אים נאמען אונטערגעשריבן. און דארט זעמיר געווען ביז ענדע פארי תרי. ענדע פארי תרי האבן די פארטיזאנער אנגעהויבן צו קוטשען און די רוסן האט מען אונז גענומען פון דארטן ביז טשעכישע פויליש טשעכיש בארדער ס'האט געהייסן מ'האט אונז געברענגט און געהייסן ברוסטורא ברוסטור ברוסטורא?
ברוסטור יא. און דאס איז געווען וואו? אין פוילן? דארט האט מען אונז גענומען אויף די בערג צו גראבן שוטצן גראבן אקעגן די רוסן האמער געארבעט דארטן א צוויי דריי וואכן. און פון דארט האט מען אונז גענומען ווייטער, מען האט אונז געפירט פיס צו פיס, דארט האט מען שטארק געשלאגן, דארט האט מען אונז געשלאגן שטארק, דארט זענען מיר געוואקט ביז אייגענדארף, צווייגענדארף.

קיין מעדעצין קיין דאקטער גארנישט געשטארבן באגראבן פארטיג אין גארטן אבער איז געשטארבן מיין א שכן נעקסט דאר אפרים פייק איך געדענק זיין נאמען אפרים פייק האט ער געהייסן און איך האב אים באגראבן אויך צווישן די טויטע נאך האבן געלייגט אזוי ביי דער וואל